anuanom ne adɔfo no masan aba bio ata mighty ɛna mekasa yi still the mighty man mekasa firi finland I'm helsinki ɛhɔ na mekasa firi na Deɛ na ɛbɛto m'anim no, ɛyɛ ahomeka yie na mepɛ w'adwenkyerɛ nso a ɛfa ho. Deɛ teɛ ne sɛ, papa bi atena ase ɔne ne yere na wɔn adu ɛho yie. Nti ɛkɔba sɛ wɔn wɔn wɔ akwadaa ɛyɛ akwadaa na akwadaa no nya mfeɛ nnan pɛpɛɛpɛ da Maame no, afei papa yi hwɛ maame a ɔnhunu bio. Sɛn na ɛyi maame no wɔ mpena bi a ɔwɔ aburokyire. Enti na saa mfra no, ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛfa maame no de no adwane akɔ. Nti wayɛ ne nkrataa ne wie biara, ɔbaeɛ ara na ɔdwaneeɛ a ɔka papa no ho. Nti deɛ ɔte ara sɛ ɔne papa no wɔ Amerika. Ɔtena Amerika ma mu, wagya ne ba no hɔ ara ma papa no. Enti na akɔyɛ ahometesɛm yie. Kyerɛ sɛ papa yi hwɛ akwadaa yi ara bɛyɛ afe na ɔnte maame no nka koraa nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛware na ɔnya ɔba bi ɔbɛhwɛ akwadaa no nti ɔwareyɛ no maame no baeɛ no o oh, ɔyɛ akwadaa no sɛ ne ba ɔhwɛ akwadaa no kama kama kama kama nti akwadaa no nyini kakraa ɔbɛkɔ secondary school naa na papa no nso ɛyɛ nyame dea ɔno nso ɔwuiɛ

university of science and technology ɛma onya first class twitwa yie paa nti onya full scholarship a ɔde kɔ eh, university wɔ ɛyi ɛyi aburukyima mu nti akora yi maame ɛhwɛ akora yi nyame adum akora yi kɔ aburukyire ne nyinaa ne kasa ne maame ankasa deɛ wɔn ti ne nka o wɔn deɛ ɔte amerika hɔ a kasa wɔn ne ne kunu no wɔn gye wɔn ani. Enti akwadaa yi kɔɔ Manchester so kɔyɛ na ɔkɔyɛ ɔkɔyɛ ne masters in ayi engineering a ɛde nso wɔatwitwa first class wɔatwa aboro so akyɛ wɔn nyinaa kyɛ sɛ wɔne special child ɛɛ eh, eh, student ana ɔwɔ hɔ at that time nti ɔbaa Ghana sɛ ɔba bɛyɛ adwuma kɔsina ɛyi ɛmu hia no Ghana. Obeduruu Ghana no ankyɛ biara na yareɛ kɛseɛ bi bɔɔ no. Yareɛ bɔɔ no ne kɛsɛ ɔsɛ kɔda hospital. Na afei sika ne kɛsɛ ayaresabea hɔ no ɔmo gyeɛ no na ano ano ɔden. Maame kɛsɛ wɔnni baabi a wɔbɛnya sɛ sika no. Na deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ akwadaa no maame ankasa no firi Amerika ba holidays a ɔhwehwɛ ne ba no ɛna ɔtee sɛ ne ba no da hospital. ɛna ɔbɔɔ hwii na ɔkɔeɛ nti ɔkɔeɛ na ɔmde to anim sɛ ɔyare paa na sika yɛ nyina nyɛ sɛ akora no bɛwu ɛna deɛ obi ofiri amerika de dollars aba kɔsɛ saeɛ na ɛne ɔkɔtuatua sika no nyinaa ɛna ne ɔmde hwɛ akora yi na ɔtuatua sika no ɔmde hwɛ akora yi akora yi ho tɔɔ no na akora no ho tɔɔ no na ɔbaa fie no na saa na lɛta abɛto n'akyi sɛ manchesterfoɔ no se wɔmmra Wɔbɛma no special mention wɔ aburokyire. Wɔbɛbɔ no aba so. Ɛfiri sɛ eh, wɔyɛ adeɛ paa. Na kɛyɛ kakra bi koraa na kɛyɛ apa ho. Ɛna Nyame adom. Wɔn sɛ ɔba a ɔne ne maame mmra ne maame nso ɔyi wɔbɛbɔ no aba so. Ɛho sɛ ɔno mmiri sɛ ne papa deɛ waka baabi. Nti wɔfa ne maame mmra. Na deɛ akɔsi ɛne sɛ sɛ no atiefoɔ ɛnka wo a nka hwan na ade bɛkɔ maame no a Wo papa waree no a ɔhwɛɛ wo no, anaasɛ wo maame no a waba a wabɛhwɛ wo ama wo ho tɔɔ no na nka wode no bɛkɔ anaasɛ hwan na wode no bɛkɔ? Ɛnna mebisa mo seesei a. Nti sɛ wowɔ adwenkyerɛ bi a, na adwenkyerɛ bi a wobɛtumi de comment ato yɛ YouTube ɛyi eh, platform hɔ. Wode w'adwenkyerɛ no to hɔ a sɛ ɔmfa sɛ ɔmfa maame no a papa no waree no no ɛna ɛnkɔ UK hɔ anaasɛ ne maame no na ɔmfa no kɔgye saa akwasebɔdeɛ no anaasɛ sɛ nti ɛhia wagye nkyerɛ meda w ase